ку пирӗн ҫӗнӗ кӑларӑм. Кӑларӑм ячӗ вунӑ билет. Моментальная лотерея. Вӑй ирӗке ҫав тери ҫӑмӑл. Эпир санпа ҫӗр пин выляса илме пултаратпӑр. Е эсӗ выляса илетӗн, е эпӗ выляса илетӗп. Кунташ шӑпталӑп ҫирӗм билет, вуншар билет салататӑп. Сана вунӑ билет ҫӑкӑлланать, мана вунӑ билет. Ҫӗр пин выляса илес пулсассӑн мӗн туса пӗтеретӗн? Ҫӗр пин, Саша. Нумай та мар, сахал та мар.

Эпӗ икӗ, икӗ направлени пирки шутланӑччӗ ӗнтӗ. Енчен те ҫын тухтӑр пулма, те выльӑх тухтӑр пулма ӗнтӗ. Выльӑх тухтӑр пирки шутласа кайман ӗнтӗ. Экзаменсем парсан, экзаменсем парсан конкурс питӗ пысӑкчӗ. Чӑваш патшалӑх университетне. Вара эпӗ иккӗленнӗм те, иккӗленнӗ те мӗншӗн тесен шкулталах вӗрентӗм, ман икӗ татта пачах пӗтерсе. Иккӗленнӗ, мӗн тумалла-ши теп ӗнтӗ? Кӗмесен мӗн тумалла? Ахалех ик ҫул ҫухалать, ҫапать-ха. Вара теп кунта Чӑваш патшалӑх университетне кӗремесен те Ял хуҫалӑх академине ӗнтӗ пӗр шутламасӑрах кӗме майсем пулнӑ ӗнтӗ манӑн та. Мӗншӗн тесен балӗсем ман ҫитнӗ. Вот эпик ягодица курна иккӗмӗш, иккӗмӗш потокпа ягодица. Кун пирки да. Вара хамӑн документсем куҫартӑм ӗнтӗ ун чухне. Документсем куҫартӑм та кайран ман патне пӗрле вӗреннӗ. шкулта вӗреннӗ хӗрача шӑнкӑравлать ӗнтӗ мади тесекен документсем тет вӗренмеген ӗҫ чӑваш патшалӑх университетне амин да вас оригиналсем ял хуҫалӑх академинче унта пӗр шикленмесӗрех вӗренмегене ҫавӑн пек вӗренсе тухрӑм тепӗр пирки билет так вара халь яла кайсан вара вара иккӗмӗш яла кайсан халь ӑнлантӑм ӗнтӗ ӑнлантӑм ӗнтӗ мӗн мана даша е хӗрлӗ дипломпа пӗтерсен хӗрлӗ дипломпа пӗтерсен анчах та халиччен сысна ҫӑмарта касса курман.
Пӗр квична тупилле култы ҫитчӗ. Икке тӑватта ҫитчӗ, ҫитчӗ. Сысна ҫӑмарта касса курман Саша. Вот вара мӗне тухтӑрхан деп калаха тӑрхашсан. Ну, сан пуласлӑх пысӑк тен, каян та булен. Вара
ман пурнӑҫра интерес шимек самантсем пулчӗҫ. Аслӑ пӗлӳнӗ чухне ҫав виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш курссенче ман нимскер ытларах политика кӑсӑклантара пуҫларӗ. Вара ҫавӑн хыҫҫӑн аслӑ, пӗрремӗш аслӑ пӗлӳ илсенех иккӗмӗш аслӑ пӗлӳ илме вӗренме карам. Вот. Вара иккӗмӗш професси? Иккӗмӗш, иккӗмӗш профессипе ман государство муниципальное управление.

Ҫав мӗнпур укҫана хӑйне илет. Калӑпӑр, эп алӑ пин куляса илетӗп, эс вӑтӑр пин кӑна вара эс вӑтӑр пинне мана паратӑн. Ӑнлантым.
Тусем, тепӗр хут эсир тӗрӗслан ребрук шала вылямастпӑр, эпир кунта тасатпӑр ҫеҫ. Укҫала вылямастпӑр, укҫала вылямайрӑм без. Ҫӳлетпӗр эпир кӑштах.
Ну, так, а да сана пуҫлар. Вы ирте ҫав тери ҫӑмӑл, ҫакӑн пек билетсем ҫав тери нумай. Енчен те виҫӗ чӑрӑш тухать пулсассӑн ҫирӗм тенкӗ выляса илетпӗр. Виҫӗ сунчӑк тухать пулсассӑн зонтик хӗрӗх тенкӗ выляса илетпӗр. Енчен те виҫӗ бейсболка тухать пулсассӑн утмӑл тенкӗ выляса илетпӗр. Виҫӗ алӑ тухать пулсассӑн сакӑрнӑ тенкӗ, виҫӗ ялак ҫӗр тенкӗ, виҫӗ мечӗк тваччӑр тенкӗ, виҫӗ гольф патаки пин тенкӗ, виҫӗ ҫӑмӑл машина тухать пулсассӑн вунӑ пин выляса илме пултаратпӑр, виҫӗ кубок тухать пулсассӑн ҫӗр пин. Апла, Аня, так,

Пулчи, ним те пулмарӗ. Пулмарӗ, кайрӑмӑр.
Ҫирӗм тенкӗ выляса илсессинче туса кӑна тӑп пулӗ. Эй, сумаса капсаши хам пурнӑҫа Прям шутнесе курать.
пӗртте выляса илсе курман.
Мӗн жыл вылян пӗртте. Чӑрӑш, виҫӗ чӑрӑш.
Виҫӗ чӑрӑш.
Виҫӗ чӑрӑш истелели ҫын. Ҫирӗмлене хӑй хакне кӑларчӗ.
Пулчӗ. Так. Так. Апла пӑсамалла. Так. Так. Тепӗр ҫирӗмлек пӗлес илемест-ши? Ҫук. Хальхинде ҫук. Калама тем. Мана ӑнмасть кун пек япаласене. Пирӗн ӗҫпе пиҫӗхнӗ чӑвашсен яланах ӗҫлесе анча укҫа ӗҫлесе меле урӑх меле ӗнтӗ. Ҫӳлтен ӳкекен укҫа ҫук пире валли. Так.

Пулмарӗ. Учителӳсӗр пуль.
Ҫак ҫакна кӗтеп-ха, ҫак ҫак беретне кӗтеп. Так. Малалла беремӗр. Ҫук, шӗлерке. Машин, машинсем пан тухаҫ-ха, ҫтав ҫав машинсемсем. Ҫук. Чӑвашстра дартистсем ҫакӑн пек вӑйсене выляҫҫӗ-и, Сашӑпа? Мӗнле шутлатӑр? Вӗсен выляма вӑхӑт ҫук. Чӑвашстра дартистсен вӑйсем вӑхӑчӗсем ҫук пуль ӗнтӗ, ҫав япаласем вылязтар май. Йӗп шутланипе. Тен? хӑшӗ-пӗри вылять те. Эп хам пирки калас пулсан, эп, эп ҫук. Эп ӗмӗрне те пӗрре выляса курнӑ. Ҫав русская той дегенне ҫук, каллех ним те лекмерӗ. Эй-ай-ай, пулмарӗ. Сан чӑваш эстрадин акҫан пек таса тӗслемеҫи? Чӑваш эстрадине Чӑваш эстрадине кун пекех тасатар мар-ха. Э, чӑваш эстрады э, хӑйӗн ведӗм пӗр выльса уҫлатӑп.
Кала-ха, Вань, э, эс сцена ҫинче нумай-нумай ҫул малтан пӗр тапхӑр юрларӑм, кайран ҫухалтӑм, кайран каллех таврӑнтӑн юрӑсемпе, кайран ертсе пыма пуҫларӑн, кайран радиора темшӗн ӗҫлеме пуҫланӑ. Сана радио мӗн тума кирлӗ? Эс унсӑр та ман шутпа йӗркеллӗ ӗҫлесе илет, заказсем ҫав тери нумай. радио ун тума кирлӗ сана. Ирхине хамран сире килсе калама пултаратӑн. Ирхине вӑранма ҫав йӗри йывӑр. Хӑш чухне эс хӑв вӑранатӑн, ӑстӑн вара вӑранма ӗлкӗреймест. Ну мӗн тума кирлӗ сана радио? Халь тата ҫӗнӗ сезон пуҫланать. Халь ҫӗнӗ сезон пуҫланать.
Сентябрь уйӑхӗнче халь ҫӗнӗ сезон пирӗн пуҫланать. Мӗн тума кирлӗ мана радио? Мӗн тума кирлӗ мана радио? Э, тӗрӗссипе каласан мана радио та телевидени те кирлӗ. Ютро телеканалда ман тата тепӗр проект ҫамал ҫамалать-ха. Вӑхӑтран вӑхӑта чарасаса каларӑм ӳкерет пӗр. Эпӗ хам продюсер та был проекта. Радиора, радиора мӗн бергела. Чӑвашлӑха хамран узллӑх пулмалла дедим. Манран манран узллӑх пулмалла.

укҫа бергенче шутласан кам ӗҫлет кам ӗҫлет е кун пирки мӗнле вот унччен маны унччен унччен маны хам пуҫра шухӑшсем пулнӑччӗ уявсем миҫе ҫул ертсе пыратӑп тетӗп анчах та манран обществӑлла ӗҫре усӑллӑх пуршыманран тетӗп. Ҫам пирки шутларым анчах тепӗр кунне ман пата Алена сӗт ӑшӑнкалать. Итле хайван тет. Сан тет кӑмларсем ҫук тет. Радиора тет. Ман папа ертсе пыма тет ирхи салам. Ирхи улттӑрат ман тет. Ну ҫиччӗрен ҫиччӗрен пуннӑччен ирхине ӗҫлемелле. Ҫуматарах ҫав вӑхӑт пирки калать. Пӗр иккеленмесӗр, пӗр иккеленмесӗр каларӑм те Алена.

Чӑваш эстрада юрӑҫи пулаймарӑм мобиль ҫул хушшинче. Анчах та Йытыр телеканалда пилик кӑларпи ултӑр кӑларми керемер те телеертӳҫі пулса темшӗн пӗлмест пӗлмест ярлыксемшӗн пек ҫыпӑҫтарать виҫӗ уйӑх радио ӑрашларӑм те радио ертӳҫи пулса там ну мӗнле калас мӗнле пулачак вара виҫӗ ҫул ӗҫлемелле теле радио ертӳҫи пулас тесессӗн

Ну мӗн сана килӗшет чӑваш эстрадинче? Тасатма май. Чӑваш чӑваш эстрада бригадасы пӑсана халӗнче эрне кунӗнче пӗр тасатма пултарать. Марире пултӑмӑр.
Мари эстрады вот и пӑхнипе питӗ айван. Пек айван тесе каламать. Тӗрӗс мар пур-ха ӗнтӗ. Анчах та ун пекех аталанман Мари эстрады. Чӑваш эстрады пирӗн вӗсемпе танлаштарсан ташламаллисем те пур, итлемеллисем те пур тетӗп. Сӑмахма дискотекарь ташлама та вӗсен юрсем ҫук ун пек юрсем. А вӗсен халӑх халӑх юрисем ытларах пулӗ. Пулма пултарать. Пулма пултарать. Пулма пултарать. Анчах та ҫамрӑксене валли дискотекӑлла юрсем те килет, ҫапла их ташламалли юрсем те кирлӗ. Ҫамрӑк уҫлатӑп. Шӑмат кун хар пирӗн Чӑвашпа Пушкӑрт туй пӗлчӗнте пӗрле. Пушкӑртсен вара Пушкӑртсене пӑхрӑм та ӗнтӗ эстрада пан питӗ питӗ кӑмӑллӑ. Тутарсенчен те аванрах пулӗ.
иккӗленӳллӗ тутарсен, тутарсен те айванах мар тутарсем питӗ вӑйлӑ чӑвашсемпе танлаштарсан пушкӑртсен те тутарсен те эстрада вӑйлӑрах пӗр иккӗленӳ пулать пулма пултарать мӗншӗн тесен вӗсен укҫа енчен те нумайрах пулин те мӗншӗн тесен унта баш нефть нефть нумайра укҫа ҫаврӑнать паллах эстрадӑра та пысӑкрах укҫа ҫаврӑнаҫ пулин те вӗсен майӗсем майӗсем пысӑкрах майӗсем пысӑкрах ҫавӑнпа более пушкӑртсем тутарла юрлаҫҫӗ нумай нумай пушкӑрт юрӑҫи тутарла юрлать Элбенгре бирге алып пулсан тутарла та пушкӑртла та юрлаҫҫӗ ҫапла ҫапла анчах та сӑмах май пирӗн

Ну, чӑваш чӗлхи, чӑваш чӗлхи тетӗн эс. Сан яланах ҫапла пулнӑ эс. Чӑвашлӑхшӑн, обществӑшӑн, мӗн тӗклӗн усӑллӑ ӗҫ тумалла тетӗн. Яланах ҫавӑн пек пулнӑ-и? Юлашки тапхӑрта кӑна. Ун пек пултарсан кам сана хӗтӗртрӗ ҫапла шухӑша улӑштарма? Пӗр иккӗлӗн мӗн калама пултаратӑп. Ҫав аслӑ пӗлӳ илнӗ вӑхӑтра эпир килте вырӑсса калаҫаттӑмӑрччӗ мӑшӑрпа. Пӗлмест мӗншӗн. Мӑшӑрта чӑваш, эп те чӑваш. Мӗншӗн ҫак вуза япала пирӗн килте пулнӑ вӑл? Вӑхӑт иртсен мӑшӑра каларӑм. Ачасем ҫуралчӗҫ ӗнтӗ, кун пек каҫ каймасть терӗм. Атя килте чӑвашла калаҫа пуҫлатрӑм. Мӗншӗн вӑтанмала пирӗн хамӑр чӗлхерен? Эп чӑвашларах пӗлетӗп, эс те пӗлетӗн. Атя килте чӑвашла калаҫар. Вӗсем мӗн каланине пӗтме хӑтланаҫҫӗ чӑвашла иккӗшӗ те. Иккӗшӗ те ӑнланаҫҫӗ. ҫапла килте мӗншӗн вӑтанмалла хамӑр хушшинче килте чӑвашла калаҫа пӗр хальберн ачасем ачасем те калаҫма таса калаҫмасть пулсан та вӗсем пӗтӗмпех ӑнланаҫҫӗ яла кайса язассӑн ялта вӗренеҫҫӗ вӗсене вӗсене вӗренеҫҫӗ хӑйсемех вӗрентеҫҫӗ унта ялта чӑвашла калаҫма нинди ҫук

тен хам
ҫитмелли пирки ыйтмаллах пуль тетӗп мӗншӗн ыйтмалла саша мӗншӗн тесен ҫав ҫитменлӗхсене вӗсене саплаштарсан лайӑхлатсан шайӗ урӑх уйӑх шайӑха урӑх урӑх шайӑха парать паллах
ну калӑпӑр ҫитменлӗх ҫитменлӗх мӗнле ҫитменлӗхсем пур Мӗнле ҫитмелӗх пур? Эстрада юрӑҫи мар. Эстрада юрӑҫи эстрада юрӑҫи мар кӗрекеҫӗ мар кам кам эп пӗлмест телеертӳҫӗ мар эп радиоертӳҫӗ мар эп тӗрӗссипе каласан обществӑлла пур мӗнле ӗҫ пур кашнинчен кӑш ҫеҫ una было снять запах на куҫ снять запах на куҫ снять запах на день ҫавӑн пекрех тӗрӗсрен каласан пулать Вот общество... Чӑваш эстрада пирки? Чӑваш эстрада пирки. Куйдова ӗнтӗ хӑйс чӑваш эстрада артистӗнче ыйтмалла. Камсем куллен концертсем лартаҫҫӗ, кунне викшер-викшер концерта ӗҫлеҫҫӗ. Унтри калас пулсан, мана чӑваш эстрадинче мӗн килӗшмест?

Пирӗн унта икӗ форматлӑ пулнӑ. Пӗр юрра вырӑсла та, чӑвашла та ҫырнӑ. Анчах та унта нимле плагиат та пулман. Мӗншӗн тесен пӗр юра хӑш-пӗр чух Раҫҫей валли формат ҫырнӑ, чӑваш валли формат ҫырнӑ. Вӑл, вӗсем хирӗҫмеҫҫӗ. Анчах та ытти халӑхсенчен вӑрланӑ юрӑсем ҫак япала килӗшӳсӗр. Мана чӑнах та тарӑхтарать ҫак япала. Ну, радиора ҫав юрӑсене хӑтлать веҫ кизан. радиора эп лартаканни мар ку ку ку сӑмах мана мана предложение улӑштарма пулать улӑштарма пулать тӗрӗс майсем пулсан кун пирки калаҫа маларах тӗрӗссипе каласан калаҫнӑ ӗнтӗ продюсерпа мӗншӗн ҫак ҫак япаласем пулмалла мар тесе тӗрӗссипе каласан Раҫҫей шайӗнче Раҫҫей шайӗн ҫак Киркоровпа команда Европӑра темле юрӑҫпа вӗсен харкашу пулса иртрӗ ҫапла вӗт-ха унта унта асем мӗнле счетсем лартаҫҫӗ унта асем миллион шар темиҫе шар миллион шар доллар шар счетсем лартаҫҫӗ штрафный штрафный санкци теҫҫӗ пирӗн ҫамрӑк япаласем пулсан кӗҫҫеҫ храм пуҫтаҫҫӗ пуль тесе шутлатӑп Пирмаҫа веке Влачука. Пур-ке, пур.
Автоуправитель. Ӑҫта, ӑҫта? Ну вот, никама да, никама да пырса лекмеш, никама да пырса ҫапмасть. Кам каланине пӗлтермест, ҫулпа пырать пример. Калаҫса эстрада юрӑҫипе. Вот вӑл каласа пачӗ мана. Тутарстанпа ҫапӑнни ҫаплай? Ҫук.
Приҫакланнӑ терӗ те приҫакланнӑ терӗ. Икӗ юрӑҫ пирӗн ҫакланнӑ ҫав автор провизинпе. Вара тем пысӑк тем пысӑк жук ҫа ыйтаҫҫӗ тет. Ага.
Эп камерӑпа, камерӑна мар, сана кайран калатӑп. Сӳнтерсессӗн. Ятсем ятсемсене хушаматсемсене баллап куҫмастпӑр. Тӗрӗс, ҫак вот пӗрремӗш ун пек пулас пулсан, плагиат эп хирӗҫ хамӑр хам пурнӑҫра пӗр плагиатлӑ юрта ҫырса курман, ҫавӑнпа та юрлама пултаратӑп ахаллен, ахаллен. такам юрлакан юрӑсене ҫаплать-ха. анчах та ун пек, ун пек Хамӑр чӑвашла куҫарса, вӑл килӗшӳсӗре пулӑ. Ку пӗрремӗш. Эп куҫарса курнӑ. Ку пӗрремӗш.
Иккӗмӗшӗ, иккӗмӗшӗ. Ҫак юлашки ҫулсенче халь акӑнчах ӗнтӗ пӗр пӗр хаклӑ тусӑмпа каллех ятсем ҫинчен хушаматсем ҫеҫ куҫмасть пӗр. Калаҫ калаҫсамӑр нумай пулмасть. Эп тет савӑна пуҫларӑм тет, юлашки вӑхӑтра тет чӑваш эстрада юрҫисем тет чӗрле юрла пуҫларӗҫ тет нумайӑшӗ. Ку савӑнтарать.
Чунласах та ҫапла.
Унччен, унччен тӑватӑ пилӗк ҫул каялла ку мек япала ҫуккӑччӗ, пачах та ҫапла вӗт-ха. Халь, халь нумайӑшӗ чирле юрла пуҫлар. Ҫак япала питӗ савӑнтарать мана. Ну, чесник паракансем пурринчен килет пулӗ. Мӗншӗн тесессӗн кирек мӗнле япалалара пур, ҫакӑн пирки калама пултаратпӑр. Унччен чӗлхе пирки калаҫрӑмӑр. Чӗлхере чаевах. Тӗслӗх паракан пур пулсассӑн, интернетра чӑвашла ҫыракан пур пулсассӑн, шухӑшлакан пур пулсассӑн, ыттисем те ҫапла тума пуҫлаҫҫӗ. Е калӑпӑр, калӑпӑр ҫак ӗнтӗшсе кӑларӑм та пурне пир калаҫса паратпӑр, билетсем та сататпӑр. кун пек кӑларӑм пулсассӑн та чӑвашла калаҫатпӑр пулсассӑн, тип эппин тепӗр ҫынна ҫак хӑтӗртме пултарать, тепӗр ҫын тытать те каллех хӑй те ӳкерме пуҫлать, кӑларӑмсем тума пуҫлать. Чӑваш чӗлхи янӑранӑ чухне вӑл нихӑҫан та пӗтмест.
Теприсем калаҫҫӗ ӗнтӗ, хӑшӗ-пӗрисем калаҫҫӗ. Мӗн кӑтартмалли пур тӗҫ. Ну, пӗлетпӗр эсир эс, эс юрлам пӗлнине, тӗҫ, ӗнтӗ чӗр саспа тӗҫ. А, ну кӑтартмалла. хӑв концертсем ирттерен пулсан, тата кӑтартмалла. Тӗрӗсипе шутланипе концертсем пӗтӗмпех чӗр, чӗр, чӗрелле пулмалла. Чӗр саспа. Ак Мускава илетпӗр, Европӑна илетпӗр. Ан лекес, хӑш-пӗр чух нотӑна лекиместӗн пулӗ, ҫуртӑн лекиместӗн пулӗ, анчах та вӑл чӗрӗс аспа, ун пахалӑхӗ ҫав ҫинче. Ҫапалать-ха ӗнтӗ. Эпӗ ӑна фанера паяна явалнӑ эпӗ ӑна киле итлем пултаратӑп. Мӗн тума укҫа укҫа тӳлесе касса курмалла ҫак концерта. Сӑмахма шутласан ҫапалать-ха Саша? Тӗрӗс.
Мӗншӗн тӳлемелле ман? Пилӗк ҫӗр тенкӗ, пин тенкӗ е хӑш-пӗр чух вырӑс эстрада юрҫисем килеҫҫӗ. Унта виҫ шербейн, тӑватшар пейн билетсем тӑраҫҫӗ. Енчен те сан фонограмма уйӑрласа тӑраҫ пулсан. Юлашки вӑхӑтра итлекенсем пирӗн ӑнланса пыраҫҫӗ. Кам чӗрӗ сасӑпа юрлать, кам фанерӑпа юрлать. Ҫак япалана ҫулран ҫул ҫынсем ӑнланса пынӑҫемӗн ҫак эпир куратӑн тепӗр тӑватӑ-пилӗк ҫул хушшинче эпир чӗрӗ сасӑллӑ концертный проектсене тухатпӑр. Пуль те зур шутлатӑп, шанатӑп. Кашни пиллӗк ҫуллӑхра вӑл кирек мӗнле ӗҫре яланах мӗнле те пулин пысӑк улшӑну пулса иртет. Кирек епле сферӑна ирес пулсассӑн чӑваш эстрадиде вот пилӗк ҫул каялла пӑхас пулсассӑн тата халь естра улшӑнусем пур паллах улшӑн питӗ нумай вӑл пире туйӑнмасть анчах та улшӑнусем ҫав тери пысӑк ну пилӗк ҫул пилӗк ҫула илес пулсассӑн калӑпӑр пилӗк ҫул каялла халӑх ҫӳренӗ те эпир концертсене ҫӳренӗ те эпир ялсенче районсенче яланах зал тулли пулнӑ. Халь, халь вара кӑшт йывӑртарах. Кунта, ман шутпа, эстрадӑра тӗп вырӑнсене йышӑнакансем кӑна ҫапла майпа пуҫтарма пултараҫҫӗ. Малтан кӑштах уроклара кӗтет. Халь халӑх килтен тухасшӑн мар, килте ларать. Сенкер умӗнче, телевизор умӗнче. Эстрада ӗнтӗ тем тӗрлӗ проектсем те пулмалла. Акӑ, сӑмах май каласан, рокковый проектсем те пулмалла.

Алла вилӗ кӑларас. Чӑваш Чӑваш эстрадин журнак япала кирлӗ. Кун пирки Тутар Республикинче те пуҫлӑхсем калаҫни илтнӗччӗ. Ҫук, Даша. Вӗсем татнефть пур. Вӗсем унта унсӑр тытса тӑраҫҫӗ тутар эстрадине. Унта кирек сан юрлас килет пуласса тутарма кӗреймест те. Эп ӑнлантым эс мӗнне Дашӑм булдын. Тӗрӗслесе тӑмалла тесшӗн эс? Ну, патшалӑх патшалӑх патшалӑх шайӗнче. Тасатмалла-и? Ҫук. Ҫук.
Ну, эпте жеплошла. Ҫук.
Ибр демократ ирӗклӗ ҫӗршывра пирӗн кашнин мӗнле юрлас килет чӑн пек юрлатӑр паллах эпир фанерпа юрлакан сеть инди калмӑллинваса ҫапла вӗт-ха вӗсен хӑйсен хӑйсен шухӑшӗ хӑйсен кӑмӑлӗсем Анчах та пирӗн итлекенсене кӑштах урӑхла шая хисеплене пӗрре урӑхла шая куҫарса пымалла. Вӗсем ҫак чӗр сасӑпа юрланине хӑнӑхса пырсан, хӑнӑхса пырсан, вӗсем паллах вӗсен вырӑссем калаҫ запрос вӗсен урӑхла пулать. Анчах та халь патшалӑх пирки калас пулсан кунта эпир санпа патшалӑха, чӑваш эстрада бригадасы пулсан патшалӑха кирлӗ ҫынсем пулӑпӑр-ши? Ну вот кун пек форматпа патшалӑхем пулӑшмалла. Рок проектчики кун пек асем калам пултараҫҫӗ. Пире кирлӗ эстрада теҫҫӗ апла пире попса кирлӗ. А рок проектсем ӑҫта ҫухалаҫ пирӗн вара? Пачах ҫухалаҫ вӗсем. Кун пек патшалӑх пирӗн пӑхса пырсан. А кун пек патша кун пек калас патшалӑха мӗн кирлӗ? Патшалӑха кирлӗ. Чӑваш Республики ҫинчен юрӑсем паллах кирлӗ вӗсем, паллах кирлӗ. Шупашкар ҫинчен проектсем кирлӗ. Классикаллӑ юрӑсем кирлӗ. А уҫӑмла ҫамрӑксем валли юрӑсем пулаҫҫӗ-и? Чи малтанах мӗн те пулин ыйтиччен малтан мӗн те пулин тумалла. Майне туса памалла. Э, вот мӗн те пулин ыйтиччен малтан пулӑшмалла. Эп калӑпӑр, сана чӑваш эстрадине аталантарма калӑпӑр, вӗсем пысӑк кӑна укҫа панӑ тейӗпӗр. Нумай-нумай юрӑ ҫыртанӑ. Вара ывӑлна надо. Вӗсем тӑрӑшаҫҫӗ, вӗсем ӗҫлеҫҫӗ. Вара ун пек чухне вӗсем ыйтма пултараҫҫӗ. А кунта ҫынсем хӑйсен э, укҫипе, хӑйсен, тен, Мускавра хӑшӗ-пӗр ӗҫлесе ҫав укҫа, ҫав укҫапа юррисене ҫыртараҫҫӗ те. Халӗ вӗсенех айӑпла, вӗсен, вӗсенех айӑплама, айӑплаҫҫӗ. Ну, вара кумечник ас килет. Вӗсен ун пек, ун пек, вӗсен ирӗк ҫук ун пек тумашкӑн. Тӗрӗс.
Тата кумечник ас килет. Пире пулӑшмасӑн да келе мар, пире таркашна ан чӑрмантар тет.

нумай юрӑҫ юрласа. Анчах та вӗсем халӗ нумайӑшӗ тен хӑшӗ-пӗрисем пултарулласем айвандарах, вӗсем ҫуккӑ, хальхи эстрадӑра. Ҫуккӑ. Мӗншӗн ҫуккӑ? Мӗншӗн тесен куракан, итлекен хӑй курать, хӑй суйлать. Енчен те ун концертне ҫӳремеҫҫӗ пулсан, ун юрӑсене итлемеҫҫӗ пулсан. Паллах, йӑштать. Пӗрре укҫа пӗтерет, икке укҫа пӗтерет, вунӑ юрӑ ҫырать. Укҫа тӑкаклать ӗнтӗ. Анчах та усси каялла килмесен, пулмасан Ну, вӑл, юратнӑ сӑмах вӑл, общество. Общество вырӑс, актуаллӑ пулма а, кӗтмелле. Пӗр чармасӑр укҫа чикемест вӗт-ха ӗнтӗ, усси пулмасан.
Малалла кайрӑм. Так. Ялав, шлепке, кубок. Ялав, Сунчӑк. Тепӗр ялав кирлӗ мана. Сутӑнчӑк.
Ял сунчӑк сунчӑк. Пӗр ап.
Пулмарӗ.
Виҫӗ сунчӑк хирӗх тенкӗ пулнӑ пулӗччӗ. Ҫук лекмерӗ.
Лекмерӗ. Лекмерӗ, лекмерӗ, лекмерӗ пулмарӗ. Тахӑртан уҫса пӗтерер те. Уҫса пӗтерер. Уҫса пуҫласчӗ. Халь инҫе пар.

Эп тӗрӗссипе каласан. кӳршӗ унта, тӑван. Манӑн учён пек юрӑсем ҫук-ҫке.
Анчах пулман-ши вӗсем? Халӗ юлашки вӑхӑтра тӑват пӗр-икӗ хушшинче хам пачах юрсем ҫырма пӑрахрӑм вӗсене. Ҫак енӗпе ӗҫлекен ҫынсене ӗнтӗ ҫыртарап. Камсем ятарласа вӑл енпе ӗҫлеҫ. Мӗншӗн тесен хамӑн ҫак шай айвандарах пуль тетӗп юрсем ҫырма ҫавӑнпа та хам ҫырмастӑп унччен эп ӗнтӗ хамӑн пултарулӑха пуҫланӑ чухне пӗр вунӑ юрӑ та ҫырнӑ пуль ӗнтӗ кӗввисене те кӗвӗленӗ сӑмаххисем те ҫырнӑ анчах та халь вӗсем итлетӗп ман э, хӑлхана юрлав вӗсене пачах юрламасть ҫук ҫук ҫук ҫук хама хама килӗшмест вӗсем ҫавӑнпа вӗсен юрлама та пултараймасть итлемест вӗсене вӗсен шайӗсем шайӗ айван Ҫавӑнпа халь ман юлашки вӑхӑтра ман ман валли сӑмахсем ҫырать чӑваш халӑх поэчӗ Юрий Сементер вӑл ҫырса парать мана ӗнтӗ Юрий Кашкӑр ҫыратнӑ юрӑсем вӑл сахал мар юрӑсем ҫырнӑ ҫакӑн пек юрӑсем анчах илме тӑрӑшатӑп мӗншӗн тесен ҫулсем иртнӗҫемӗн урӑхларах юрӑсем юрлас килет тата тематикӑсӑр юрӑсем юлашки вӑхӑтра ман пачах юрлас килмест. Ну вот калӑпӑр. Э, Туслӑх ҫинчен юрӑсем кирлӗ ҫапать-ха ӗнтӗ. Хӑш-пӗр ӗҫне э, аттепе анне ҫинчен юрӑсем юрлатӑп, тӑванлӑх ҫинчен юрӑсем юрлатӑп, ак кӳрши ҫинчен. Ман мӗнле юрра илес? Эс эс халь ҫак тапхӑра ҫитрӗн эппин. Э, халӑха килӗшекен юрӑсем шӑрантаратӑп. Мӗнле шутлатӑн? Эп тӗрӗс калатӑп. пулма пултарать, пулма пултарать.
Ну, если тогда ҫак сферӑна кӗрсе кайнӑран пулӗ вӑл, ҫак кӗреке сферине кӗрсе кайнӑран пулӗ, сан вӑл ирӗксӗрех ҫак пек юрсем ҫуралаҫҫӗ. Эсир сан, тен, сан шухӑшлавра ҫав шӑпах. Пӗр юрӑ ҫыратӑн пулсассӑн сан вӑл юра уярсенче те усӑ куратӑн пулӗ. Тӗрӗс, тӗрӗс.
Тӑванлӑх юрӑсем куратӑн те эсӗ халь илтни те ман сахал мар вӗсем. анчах та халӗ ҫитет пулин шутлатӑп тӑванлӑх хӳрисем пирки халь э, мӗнлер хӳрисем кирлӗ э, туслӑх ҫинчен ҫавӑнпа та хӑш-пӗр ҫынсем мана сӗнеҫҫӗ юрӑсем эп ку юрӑ пӑхаттӑм тет ку юр мана кирлӗ мар ку юрӑ кирлӗ мар ку юрӑ кирлӗ мар тетӗп э, мана ятарласа тематикӑллӑ юрӑсем анчах илетӗп туслӑх ҫинчен тӑван ял ҫинчен як чӑнкӑ ял каччи ак сӑмах пӑхсан кӳрши вӗсем пӗтӗмпех тематикӑллӑ юрӑсем

Ҫук, ҫук, ҫук, ҫук. Хальхи, хальхи вӑхӑтпа пӑхсан, хальхи вӑхӑтпа пӑхсан пӗр ҫулта пӗр концерт е ик концерттен пултарать пуль тесе шутлатӑп. Анчах та кун валли тӑрӑшмалла ман концертсемпе ӗҫлеме ытлах. Вӑхӑтсем пушӑ вӑхӑт сахалтарах. Ҫавӑнпа та кун валли ятарласа ӗҫлекен ҫын кирлӗ.

Шадриков, Алексей.
Алексей Бригаларым, Петр Ермолаев пуҫтарать пӗлтетӗп. Андрей Шадриковпа пӗрле кассовый артисты. Полина Борисова кассовый артист. Так. Фарида. Фарида кассовый артист, паллах.

Ҫавӑнтан кӑтӑклатӑп парать. Мечик.
Пыларӗ! Мана саламлама пултаратӑр эп паян. Тӑватҫӗр тенкӗ пӗтерсе, сарӑлӑм тенк выляса илме пултартӑм.
Ҫирӗм тенкӗ. Ҫӗр тенкӗ. Куратӑр, тӑват ҫӗр тенкӗрен ҫӗр тенкӗ кӑна ку халь манӑн. Тен, кӑсӑклӑрах та бар. Туссем, юлташсем, эсир ҫак видео айӗнче комментарисем хӑварма пултаратӑр тата ҫак канала ҫырӑнмалла пулать сирӗн. Вара ҫак ҫӗр тенкӗ эпир сире куҫарса паратпӑр. Мӗн калас килет, ҫӗр тенкӗ пуличчен ҫӗр тус пултӑр сир. Тӗрӗс.
Ҫӗр тенкӗне куҫарса паратпӑр. Ҫак видеона кӑларнӑ хыҫҫӑн Эрне хушшинче, ҫичӗ кун хушшинче сирӗн комментарисем хӑварма юрать. Вара тен сиртен пӗри ҫӗр тенкӗ выҫи пулса тӑрӗ. Каласа хӑварман-и, Саша? Пӗрремӗш рандомный хисепне лартмалла, цифрӑсем лартса тухмалла. Кашнин, кашни ҫыраканнин ҫав укҫана выляс илме. Пӗрре, икке, пӗрре, икке, виҫе черечӗпе, черечӗпе цифрӑсем лартса тухмалла пулать, хисеп паллисем лартса тухмалла пулать. Вара ҫак хисеп паллисем ҫумне хӑвӑр шухӑша пӗлтерме пултаратӑр. Юхӑм пек япаласенче хутшӑнса курман, аппаланса курман. Ҫавӑнпа Ваня мана кӑштах тӗрӗс шухӑш парса пулӑшать. Мӗнех, туссем, юлташсем, тепӗр эрнере тӗл пуличчен тепӗр эрнере коллег вунӑ билет туянӑпӑр, вун, ҫирӗм билет туянӑпӑр, вуншар билет хӑнапа